канд хъомылгӕнджытимӕ нӕ, фӕлӕ чи нӕм хъусы, уыдонӕн сеппӕтӕн дӕр зӕгъын, бузныг кӕй нӕм хъусут, уый тыххӕй. Ӕмӕ мӕ фӕнды радзурын бӕлвырддӕр, мӕнӕ Ӕхсар Къостайы кой скодта ӕмӕ уацмыстӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хаст кӕй ӕрцыдысты ирон чиныгмӕ, уый стыр хъуыддаг у, ӕмӕ ацы хабары фӕдыл куы аныхас кӕниккам, уӕд уый мӕ фӕнды. Фыццаджыдӕр цы зӕгъынмӕ хъавын, ацы аз у Къостайӕн юбилей аз. Сӕдӕ ӕхсай азы ӕххӕст кӕны йӕ райгуырдыл. Ӕмӕ ӕнӕмӕнг хъуыди ацы хъуыддаг бакӕнын, ома йӕ уацмыстӕ йын ӕрбахӕссын ирон чиныгмӕ. Ӕмӕ нӕ къухы кӕй бафтыди, уый тынг хорз у. Мӕ зӕрды ис ӕрдзурын бӕлвырддӕр Къоста сабитӕн цы уацмыстӕ ныффыста, уыдоны тыххӕй. Цыбырӕй зӕгъдзынӕн сӕ бацамоныны мадзӕлтты тыххӕй дӕр. Стӕй ма иучысыл мӕ зӕрды ис радзурын Къостайы рухстауӕн куысты тыххӕй дӕр. Мӕ ныхас райдайдзынӕн чысыл мысинӕгтӕй. Зонут ӕй, Къостайы тыххӕй ирон адӕммӕ кӕй баззадис бирӕ мысинӕгтӕ, суанг йӕ сабибонты тыххӕй дӕр. Хӕблиаты Сафар ӕмӕ Хетӕгкаты Нафирӕт рауагътой чысыл чиныг, хуыйны Къостайы кадӕджы зӕгъӕн, Къостайы кадӕг зӕгъӕн. Ӕмӕ дзы ис Бахатыр кӕн, Къостайы кадӕг уый Дзаттиаты Тутырбеджы чиныг у, фӕлӕ дзы Ёсы чиныгмӕ хаст ӕрцыдысты Нафирӕт ӕмӕ Сафары мысинӕгтӕ. Ӕмӕ дзы ис цалдӕр чысыл радзырды Къостайӕн йӕ сабибонты тыххӕй. Иу радзырд ахӕм у. Къоста ӕмӕ йе чысыл ӕмбал Дауыт сӕрбӕты хызтой фос. Ӕмӕ фос хизгӕйӕ Къоста иу ранмӕ бауади ӕмӕ дзы ссардта мысты ӕвӕрӕнтӕ. Уыдон уыдысты ӕхсӕртӕ. Лӕппу сӕ йӕ дзыпмӕ йӕ сисынмӕ хъавыди, фӕлӕ ахъуыды кодта ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ ӕрӕвӕрдта. Уӕдӕй Дауыт фӕрсы. Цӕмӕн сӕ ӕвӕрыс фӕстӕмӕ? Сисӕм ма сӕ. Уый уыдон ӕхсӕртӕ куы сты, цӕмӕн сӕ вӕрыс фӕстӕмӕ? Ӕмӕ йын Къоста уӕд афтӕ зӕгъы: Уыдон мысты ӕвӕрӕнтӕ сты, ӕмӕ йын сӕ фӕуадзӕм, тӕригъӕд у. Дауытмӕ худӕг фӕкасти Къостайы дзӕбб: Цӕмӕн, цӕмӕн? Мыстӕн цы тӕригъӕд кӕныс? Уый дадайы басылыхъ куы бахордта. Бахӕрӕм сӕ. Нӕ йын сӕ хъӕуы уадзын. Нӕ! Кӕд дадайы карды фистон дӕр бахордта, йӕ басырыл хъыдырын бахсыдта, уӕддӕр тӕригъӕд у мыст. Зымӕджы йын ӕххормаг уыдзӕни, ӕмӕ сӕ фӕстӕмӕ бавӕрӕм. Мӕ Къоста ӕмӕ Дауыт мыстӕн сӕ кӕрдзыны муртӕ дӕр ма ныууагътой, йӕ ӕхсӕртӕ дӕр ын сывӕрдтой, стӕй ма йын сӕ кӕрдзыны муртӕй дӕр фӕхай кодтой. Уый у чысыл радзырд, кӕцыйы ӕвдыст цӕуы Къостайы сабибонтӕй иу цыбыр ныв, суанг сывӕллон уӕвгӕ дӕр кӕй уыди тӕригъӕдгӕнаг ӕмӕ ма суанг мыстӕн дӕр кӕй фӕтӕригъӕд кодта. Йӕ уарзон ахуыргӕнӕг Смирновмӕ Къоста афтӕ фыста: Ацы егъау ӕмӕ ӕнкъард рынчындоны бирӕ сӕдӕ хъӕрзӕг адӕмты ӕхсӕн мӕ зӕрдыл дӕ сывӕллӕтты хуызӕн ницы ӕрбалӕууы. Куыд ӕхсызгонӕй арвитин ӕз ӕрвыстон уыдонимӕ ӕз мӕ бонтӕ, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, мӕ хъысмӕт нӕу ахӕм амондджын уӕвын. Суанг мӕ сывӕллоны бонтӕй фӕстӕмӕ нӕ федтон мады рӕвдыд ӕмӕ бинонты цин, ӕмӕ уый фӕдыл ныртӕккӕ дӕр сывӕллӕтты цин ӕмӕ хъыг мӕ зӕрдӕмӕ афтӕ тынг исын, ӕмӕ йын зӕгъӕн дӕр нӕй. Мӕхи тынг хорз зонын, Къостайӕн кӕй нӕ бантыстис мады хъарм банкъарын, кӕй нӕ йын уыди йӕ ныййарӕг мадимӕ фылдӕр уӕвыны бар ӕмӕ йӕ сидзӕрӕй кӕй баззад ӕмӕ уыцы хъуыддаг йӕ хъысмӕтыл, йе сфӕлдыстадыл тынг кӕй фӕзындис. Ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ уымӕн афтӕ тынг йӕ ӕргомдӕр аздӕхта сывӕллӕттӕм. Уымӕн тынгӕй бафӕндыдис ирон сывӕллӕттӕн уацмыстӕ ныффыссын. Стӕй канд уый тыххӕй дӕр нӕ, фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн дӕр, ӕвӕццӕгӕн ма уый тыххӕй, ӕмӕ йӕ фӕндыд, цӕмӕй ирон ӕфхӕрд сывӕллӕттӕ ахуыры фӕндагыл лӕуд ӕрцӕуой, цӕмӕй фылдӕр сын бантыса ацы фӕндагыл. Къостайы архайд зынгӕ бынат ахсы, ирон ахуырады райрӕзтыл чи куыста, уыдоны ӕхсӕн. Йӕ адӕмуарзон зӕрдӕ кӕддӕриддӕр дзырдта ирон сывӕллӕтты хъысмӕтимӕ. Йе хсӕнадон куыст ӕнгом баст уыд рухс тауынимӕ. Къоста уыди стыр курдиаты хицау ӕмӕ хорз ӕнкъардта рӕстӕджы ивддзинӕдтӕ. Кӕсут-ма, йӕ курдиӕттӕм гӕсгӕ Ирыстоны гом кодта алыхуызон скъолаты ирон сывӕллӕттӕн. Фӕнды мӕ ацы хъуыддагмӕ лӕйттӕм дӕр куы бакӕсиккам ӕхсармӕ, кӕд гӕнӕн ис, уӕд байгом кӕн. Ома Къоста, Къостайы рӕстӕг цы скъолатӕ байгом и, уыдонӕй иу уыди Нары зылды бирӕ хъӕутӕ уыди, ӕмӕ уыдонӕн цы иумӕйаг скъола байгом ис йӕ уый. Абон нӕм ӕрхӕццӕ сты ӕрмӕстдӕр йӕ хӕлддзӕгтӕ. Ӕмӕ уыцы хӕлддзӕгтӕ гӕсгӕ дӕр бӕрӕг у, уыцы скъола стыр кӕй уыди, дарддӕр дӕ хорзӕхӕй, фӕлӕ дзы мӕнӕ уыцы скъолайы хӕлддзӕгтӕ, фӕлӕ дзы кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ сабитӕ нӕ бацыдаид, иууӕладзыгон хӕдзар уыди. скъола уыди ӕмӕ уыди, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, арӕзт ӕрцыди ӕппӕт Нары зылды цы хъӕутӕ уыди, Йодонӕн иумӕйаг. Къоста стыр куыст кодта, цӕмӕй скъолаты ахуыргӕнджытӕ профессионалон ӕгъдауӕй уой цӕттӕ, цӕмӕй хуымӕ сауджынтӕ ӕмӕ дины кусджытӕ скъолайы ма куса, фӕлӕ сывӕллоны миддуне, чи зоны, ӕмӕ ахуырдзинад кӕмӕ ис, ахӕм адӕймӕгтӕ дзы фылдӕр уа. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ архайдта, цӕмӕй цы скъолатӕ гом кӕнынц, уыдоны куса бӕлвырд арӕхстдзинад кӕмӕ ис, ахуырдзинад ахӕм адӕймӕгтӕ. Зындгонд у Къостайы архайд Ольгинскӕйы гимназы дарддӕры куысты тыххӕй. Куыд хъуыды кӕнӕм, афтӕмӕй мин астсӕдӕ ӕхсай дыккӕгӕм азы Колыты Аксо йӕхи хӕдзары ирон сылгоймӕгтӕн, ирон чызджытӕн байгом кодта скъола. Ольгинскӕйы гимназӕй хуыдтой. Ӕмӕ ацы скъола иу рӕстӕджы хъуамӕ ӕхгӕд ӕрцыдаид. Къоста тынг тызмӕгӕй сдзырдта ацы хъуыддаджы фӕдыл ӕмӕ ма суанг ӕфхӕрд дӕр баййӕфта уый фӕдыл, фӕлӕ уӕддӕр йӕ рухс тауӕн куыст нӕ уагъта. Къостайы уацмыстӕ дӕр куыд загътон ныртӕккӕ, уымӕ гӕсгӕ бирӕтӕ фыст уыдысты сывӕллӕттӕн ӕмӕ Суанг йӕ уацмысты дӕр сидти ирон сывӕллӕттӕм, цӕмӕй ахуырмӕ се ргом здахой. Мӕнӕ ма кӕсут: цӕттӕ дӕ хызын дар, тагъд де скъоламӕ уай. Ӕнӕзивӕг, ӕнӕзивӕг куы уай, хуыздӕр бынат дӕ хай. Зондамонӕгмӕ хъус. Цы зӕгъа, уый-иу кӕн, зӕрдӕхъӕлдзӕгӕй кус, ӕмӕ бӕззай лӕгӕн. Гъер ахӕм ныхӕстӕ уый фӕдзӕхсы сабийӕн. Тынг хорз зонӕм мах Къостайы ӕмдзӕвгӕтӕй иу хуыйны «Скъолайы лӕппу». Ацы уацмысы мӕнӕ ацы нывы та уынут Къоста, уый у Санахъоты Барисы ныв Къоста ӕмӕ сывӕллӕттӕ. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ йӕ рухс талынг куысты уыцы куыстыл куы дзурӕм, уӕд ацы ныв тынг хӕстӕг у уыцы темӕмӕ. Ам Къоста сывӕллӕтты схуыдта ӕппӕтӕй бӕрзонддӕр рӕгъмӕ, ӕмӕ сын уырдыгӕй фӕлгӕсгӕйӕ дзуры ахуыры фӕндӕгтыл. Мӕнӕ цыма сын фӕндаг амоны ахуыры бӕрзӕндтӕм иу хуызӕн у. дарддӕр хорзӕхӕй ӕхса. Уӕдӕ ӕрбакӕсут мӕнӕ ацы нывмӕ дӕр, уӕдӕ ам дӕр та сывӕллӕтты хъысмӕты ӕвдыст цӕуы. Сывӕллӕтты хъысмӕт тынг хӕстӕг уыди Къостамӕ. Зонӕм, ацы сывӕллӕттӕ чи сты, уыдон. Уыцы рӕстӕг Ирӕсы ныв куы кодта дурсӕтджытӕ, уӕд Къоста царди фатеры Санатӕм ӕмӕ ацы дыууӕ лӕппуйы сты Санаты гыццыл лӕппутӕ. Базади нӕм мысинӕгты ахӕм хъуыддаг дӕр ма, зӕгъгӕ, у Къоста ӕрбасайдта уыцы сывӕллӕтты ӕмӕ-иу кӕм къафет сын-иу авӕрдта, кӕм сӕ-иу ӕндӕр цыдӕр мадзӕлттӕй ӕрбасайдта, цӕмӕй-иу йӕ разы ӕрбадой ӕмӕ сын афтӕмӕй сӕ хуызтӕ ныв кодта. Къостайы рӕстӕг ирон сывӕллӕттӕн нӕ уыди, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахуыры фадӕттӕ. Хсар ноджы ма нын ныв ис, мамӕ мӕнӕ бакӕсут, куыд ӕвдыста сывӕллӕтты гом буарӕй, бӕгъӕввадӕй, ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахӕм сывӕллӕттӕ ахуыр нӕ кодтаиккой дарддӕр дӕ хорзӕхӕй. Мӕнӕ ацы хъӕутӕ, ацы хъӕуты нывтӕ та цӕмӕн ӕрбахастон? Ӕркӕсӕм ма скъолайы лӕппумӕ. Кӕй фырттӕ Толайы, кӕм уыдтӕ, скъолайы, алы бон дӕр дзы вӕййын, фӕкӕсын Абетӕ, фӕфыссын Беветӕ, ахуыр кӕнынмӕ бӕллын. Весы ӕмдзӕвгӕйыл кусгӕйӕ, райдайын скъолайы дӕр, рӕвдауӕндоны дӕр, хъомылгӕнӕгӕн дӕр, ахуыргӕнӕгӕн дӕр. Цӕмӕй сывӕллон хуыздӕр йӕ цӕстытыл ауайа, ауайын кӕна уӕды нывтӕ, уый тыххӕй йӕ бон у мӕнӕ ахӕм нывтӕ равдисын. Ӕркӕсут-ма, уӕды рӕстӕджы цавӕр хъӕутӕ уыди, уый. Кӕд уыцы сывӕллон мӕнӕ ацы хъӕуы уынгты ӕрцӕйцыди, кӕй бафарстой, кӕй фырттӕ, зӕгъгӕ, Хьой кӕд ацы хъӕуы уынгты ӕрцӕйуати, науӕд дӕ иннӕ хъӕу равдис ма нын иннӕ ныв, мӕнӕ кӕд ацы хъӕуы уынгты ӕрцӕйуати, уыцы сывӕллон, кӕд йӕ размӕ, дарддӕр ма, кӕд йӕ размӕ мӕнӕ ацы лӕгтӕ фесты. Ома сывӕллӕттӕн ӕвдисӕн и ахӕм нывтӕ, ӕмӕ йӕ уыдон бафарстой, кӕй фырттӕ, дарддӕр ма, кӕд мын ацы зӕронд лӕг уынджы бадти, ӕмӕ йӕм уый фӕдзырдта, Рацу-ма, лӕппу, кӕй фырт дӕ, радзур ма мын ӕй. Чи зоны, дарддӕр, мӕнӕ адон, цӕмӕй ис ахӕм ӕмбарынад методикӕйы, личностно ориентированное обучение, зӕгъгӕ, цӕмӕй сывӕллон тынгдӕр аныгъуыла уацмысы, цӕмӕй йе нкъарӕнтӕ тынгдӕр раргомой ӕмӕ йӕ цӕстытыл ауайа, цы уацмыс ын амоны хъомылгӕнӕг, ахуыргӕнӕг, уый уый тыххӕй. Кӕдӕй мын адонӕй чидӕр афарста, ома йӕ цӕстыты раз Къостайы дуджы архайджытӕ февзӕрдзысты. Дарддӕр иннӕ ныв, кӕд мӕнӕ ацы сылгоймаг йӕ сывӕллонимӕ бадти уынджы ӕмӕ йӕм уый фӕдзырдта, кӕй фырттӕ, зӕгъгӕ. Чи зоны, мӕнӕ ноджы ма Чи зоны мӕнӕ ацы лӕппу цӕй уади хызын йе ккой, афтӕмӕй хъӕуы уынгты, ӕмӕ уый ӕрлӕууын кодтой. Йӕ рёсы нывтӕ куы равдисай, кӕнӕ хъомылгӕнӕг кӕнӕ ахуыргӕнӕг куы равдиса сывӕллӕттӕм, уӕд дзы ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ равзардзӕн. Ай-нӕу? Равзардзӕн дыууӕ нывы. Мӕнӕ ацы сывӕллон дӕр ахуыр нӕ кодтаид, уый бӕрӕг у, ӕмӕ дзы уый Равзардзӕн дзы иу ныв, мӕнӕй ӕй равзӕрстам так ӕмӕ равзӕрстам мӕнӕ зӕронд лӕджы. Мӕн афтӕ фӕнди, цӕмӕй ацы лӕппу, мӕ ма ноджы иу ныв ма дзы ис, ноджы ма, так, мӕнӕй ацы дыууӕ нӕ, ӕмӕ дыууӕ нывы куы Ӕвдисай, сывӕллӕттӕм уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ныв, ӕмдзӕвгӕ хуыздӕр рауайдзӕн бакӕсын. Иу кӕсы фӕрсӕгы хуызы кӕй фырттӕ, ӕмӕ дарддӕр дзуры сывӕллон Толайы. Кӕм уыдтӕ? афарста та йӕ зӕронд лӕг. Скъолайы. Алы бон дӕр дзы вӕййын. фӕкӕсын абетӕ, фӕфыссын беветӕ, ахуыр кӕнынмӕ бӕллын. Куыд уынут, афтӕмӕй иугӕр мах скъолайы кӕнӕ хъомылгӕнӕджы куыстмӕ рахызтыстӕм, уӕд нӕ бон у ам чысыл методикӕйыл дӕр ӕрдзурын, ма ма кӕсут. Ам ӕмдзӕвгӕ арӕзт у диалоджы хуызы. Сывӕллӕттӕн ӕмбӕлы радтын уыцы ӕмбарынад дӕр. Цы у диалог? Диалог у дыууӕ адӕймаджы ӕхсӕн ныхас, дарддӕр ма ӕхсар. Дыууӕ адӕймаджы хсӕн ныхас. Кӕй уынӕм? Уынӕм, дыууӕ адӕймаджы бадынц ӕмӕ цы ми кӕнынц? Ныхас кӕнынц. Куыд уӕм кӕсы? Ныртӕккӕ дзы дзургӕ кӕцы кӕны? Йӕ къухӕй чи амоны, уый, ӕвӕццӕгӕн, уымӕ. Иннӕ та йӕм хъусгӕ кӕны. Уӕдӕ диалог у дыууӕ адӕймаджы ӕхсӕн ныхас. Дарддӕр ма ӕркӕсӕм, диалог вӕййы дыууӕ хъомыл адӕймаджы хсӕн. Ноджыдӕр ма диалог вӕййы адӕймаг ӕмӕ цӕрӕгойты хсӕн. Мах равзӕрстам Абысалты Юрийы нывтӕ. Диссаджы нывтӕ сты бакӕсгӕйӕ. Ам, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ фылдӕр кӕй зӕгъын хъӕуы, дзургӕ ам кӕны лӕг, куыста йӕм хъусгӕ кӕны, фӕлӕ куыдз, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ азымджын у, йӕхи азымджыныл нымайы. Мӕ сывӕллӕттӕн фарст сӕм раттӕн ис, мах диалоджы кой кӕнӕм, нӕ? Ама уыды лӕджы номӕй ма ӕрхъуыды кӕнӕм исты хъуыдыйад. Цымӕ йын цы дзуры, нӕ? Гъер куыдз дӕр йӕхинымӕр цымӕ цы зӕгъид? Дарддӕр ма афӕлдахӕм. Мӕнӕ ам та къӕвда райдыдта, ӕмӕ лӕг йӕ куыдзӕн афтӕ фӕтӕригъӕд кодта, ӕмӕ йӕ бӕхмӕ хӕрдмӕ йӕ систӕй хъӕбысӕй фӕласы, ӕмӕ йын цыдӕртӕ дзуры. Ӕвӕццӕгӕн ын исты ныфсытӕ ӕвӕры, ома ма тӕрс, ӕз дӕ хуылыдз кӕнын нӕ бауадздзынӕн. Куыдз дӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, йӕ зӕрдӕ бахъӕлдзӕг и, Тынг бузныг уӕ хицауӕй, ӕмӕ йын бузныджы ныхӕстӕ ам дзуры. Йе рсывӕллӕттӕн ахӕм хӕстӕр раттӕн ис нӕ, цымӕ цавӕр диалог саразӕн ис ам? Афтӕ иннӕ нывтӕм гӕсгӕ дӕр дӕ хорзӕхӕй ӕхсар, кӕсут-ма, мӕнӕ ам дӕр куыдзы ахуыр кӕны, уый цирчы кусӕг нӕ клоун у, ӕмӕ куыдзы ахуыр кӕны, цымӕ йын цы дзуапп раттид куыдз ноджыдӕр ма? иннӕ нывмӕ дӕр бакӕсӕм. Ам та йын йӕ мысинӕгтӕ дзуры, чи зоны мӕ кӕддӕр уыди, науыл ацы лӕг куыста, матрос уыди, моряк, ӕмӕ йын дзуры йӕ мысинӕгтӕ, ӕмӕ йын куыд цымӕ цытӕ дзуры. Ма хъуыды кӕнӕм, ам дӕр исты диалог ноджыдӕр ма иннӕ нывы дӕр. Ам та цӕрӕгойтӕ ныхас кӕнынц. Ӕрхъуыды ма кӕнӕм, цӕрӕгойты хсӕн цавӕр диалог уыдаид, уый дарддӕр ӕмӕ дарддӕр иннӕ нывтӕ дӕр. ма уӕдӕ ӕркӕсут-ма, хер нывтӕм гӕсгӕ, хер мах нывтӕм куыд рахызтыстӕм Къостайы ӕмдзӕвгӕйӕ, афтӕ нын Къостай скъолайы лӕппу ӕххуыс кодта термин диалог ӕмбарынад диалог бацамонынӕн, стӕй ацы хъуыддагыл, ацы ӕмбарынадыл лыстӕгдӕр Уый ӕз бӕлвырддӕр радзырдтон хъомылгӕнджытӕн, стӕй райдиан кълӕсты ахуыргӕнджытӕн, уымӕн ӕмӕ ацы мадзал у тынг ахадгӕ. Иу хатт ма йӕ зӕгъдзынӕн, хорз ӕххуыс у уацмыс хуыздӕр банкъарынӕн, стӕй мӕнӕ методикӕйы личностно ориентированный подходыл нымад чи у Хеуман. Рахизӕм та уӕдӕ дарддӕр нӕ куыстмӕ, нӕ контекстмӕ мӕ Кӕсут-ма, Къоста ныййарӕгау сидти кӕстӕртӕм, рухсмӕ ӕнӕзивӕг цомут ӕнгомӕй. Ӕрмӕст цалдӕр ацы дзырды дӕр ӕнӕкӕрон арф хъуыды ис. Рухсмӕ хонӕг фӕндагӕй амондджындӕр нӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Рухс у зонд, Ахуырад, уӕлахизмӕ хонӕг тых, уыцы фӕндаг чи равзара, уый йӕ нысанмӕ кӕй фӕхӕццӕ уыдзӕн, ууыл Къоста дызӕрдыг дӕр нӕ кӕны. Мин асчъӕдӕ наоз ӕвдӕм азы ахуыр кодта Стъараполы гимназы. Ӕмӕ уым дӕр нӕ Стъараполы бахатыргӕнӕг гимназы чи ахуыр кодта, уыдонмӕ фыстӕг ныффыста мин асчъӕдӕ наоз ӕвдӕм азы, ӕмӕ сӕм цы фыстӕг ныффыста, уым дӕр мӕнӕ ахӕм ныхӕстӕ ис. Мӕ зӕрдӕ уын зӕгъы, цӕмӕй зонӕдтӕ ӕмӕ аивӕдты мидӕг уе нтыстытӕ уӕхи дӕр нӕ канд гимназы нӕ, фӕлӕ уӕ хӕдзӕртты дӕр ӕдзух ныййарджыты зӕрдӕ рухс кӕнат, уый. Хер ахӕм ныстуаны ныхӕстӕ кӕны Къоста гимназы ахуыргӕнджытӕм. Йӕ фыццаг Радзырд Къостайӕн уыди дзӕбидырдзуаны зӕгъгӕ, ӕмӕ ацы радзырд дӕр фыццаг хатт мыхуыргонд ӕрцыдис мин асчъадӕнауӕдз ӕртыккӕгӕм азы ӕмӕ сӕрмагондӕй йӕ рауагъта, сывӕллӕттӕн цы альманах цыди, йӕ уым, уый дӕр ӕмӕ йӕ кӕй фӕндыди сывӕллӕттӕн уацмыстӕ фыссын, стӕй йӕ зӕрдӕ иудадзыгдӕр сывӕллӕттимӕ кӕй дзырдта. Ирон скъола ӕмӕ ирон сывӕллӕтты уӕззау уавӕр истӕмӕй фӕрогдӕр кӕныны тырысӕг сфӕнд кодта ирон ӕвзагыл чиныг саразын. Мӕнӕ махӕй зонӕм Константин Дмитриевич Ушинскимӕ ис русское слово, зӕгъгӕ. Ӕмӕ Кайранӕй хъӕуы Къоста тынг хорз зыдта ацы чиныг, ӕмӕ уыцы чиныгмӕ гӕсгӕ бацӕттӕ кодта чысыл чиныг, схуыдта мӕ лӕвар, Иры сывӕллӕттӕн. Уыцы чиныгмӕ хаст ӕрцыдысты цалдӕр уацмысы. Хъыгагӕн, Къостайы арӕзт чиныг ӕбӕрӕг аххосӕгты тыххӕй йӕ цӕргӕ уагъд нӕ рцыдис, фӕлӕ ӕрхӕццӕ нӕм ӕрмӕстдӕр йӕ къухфыст. Ӕмдзӕвгӕтӕ хицӕн хайӕ бацыдысты йӕ ирон фӕндырмӕ мин азчъыды фӕндзай фарӕстӕм азы. Мин азчъыды ӕртын ӕхсӕзӕм азы Поэты цалдӕр ӕмдзӕвгӕйы та рацыдысты ахӕм сӕрбонтимӕ: «Гино-гино гис», «Гино», «Зӕрватыкк», «Дзывылдар», «Рӕфийау», «Кӕмӕн цы», «Уасӕг», «Фыдуаг», «Скъолайы лӕппу», «Цъиумӕ сывӕллӕттӕ», «Марходарыг». Мӕ лӕвар Иры сывӕллӕттӕн мыхуыры фӕзынд ӕрмӕстдӕр мин фарастсӕдӕ ӕртын фарӕстӕм азы поэты ыстай азы бонмӕ. Къостайӕн йӕхи конд орнамент ӕмӕ нывгӕнӕг Лермонтовы аив нывтимӕ. Хаст ӕм ӕрцыдысты ӕмдзӕвгӕтӕ ӕмӕ баснятӕ. Ныртӕккӕ уын сӕ ӕз ранымайдзынӕн йӕрирдӕм, бӕлвырддӕр йӕ сывӕллӕттӕн йӕхимӕ гӕсгӕ цы уацмыстӕ бӕззыдысты, уыдон уыдысты уалдзӕг сӕрд, фӕззӕг зымӕг, ӕмдзӕвгӕтӕ Гино, Зӕрватыкк, Дзывылдар, Ӕрра фыййау, Уасӕг дарддӕр фыдуаг скъолайы лӕппу кӕмӕн цы, цъиумӕ сывӕллӕттӕ, марходарӕг, рувас ӕмӕ зыгъарӕг, уайдзӕф, сад ӕмӕ уызын, бирӕгъ ӕмӕ хърихъупп, халон ӕмӕ рувас, булкъ ӕмӕ мыд, алолай, сидзӕргӕс, хъуыбады, хъазтӕ, лӕскъдзӕрӕн ӕмӕ фсати. Ацы ӕмдзӕвгӕтӕ фӕстӕдӕр ирон ӕмӕ уырыссаг ӕвзагмӕ тӕлмацгондӕй, хицӕн чингуытӕй рацыдысты йӕ ӕмдзӕвгӕты ӕмбырдгондтӕ. Уымӕй уӕлдай ма поэты ӕмдзӕвгӕтӕ мыхуыргонд цыдысты йӕ уацмысты ӕмбырдгондты, куыд Хуссар, куыд Цӕгат Ирыстоны, афтӕ Хуссар Ирыстоны дӕр. Зонӕм ӕй, Мӕскуыйы дӕр бирӕ хатт ӕндӕр рауагъдӕдтӕ рауагътой йӕ уацмысты ӕмбырдгондтӕ ӕмӕ уыдон иууылдӕр хаст ӕрцыдысты уырдӕм. Къоста йӕ сабийы бонты цы федта ӕмӕ бавзӕрста, хорз ӕвзӕрӕй дӕр сырдта, цӕмӕй фӕцух, цӕмӕ бӕллыд, уыдон рӕдауӕй схай кодта Иры сывӕллӕттӕн. Бафтыдта ма сӕм йе ппӕт дӕсныдзинад, зӕрдӕйы фӕндӕгтӕ. Фыссӕг рӕзгӕ фӕлтӕрӕн дзуры Фыдыуӕзӕджы рӕсугъд ӕрдзы тыххӕй уыдон сты ӕмдзӕвгӕтӕ сӕрд, уалдзӕг. Ӕвдисы адӕмы уӕззау хъизӕмайраг царды фыдӕбӕттӕ. Ӕрдзы хъӕбысы уый у ӕмдзӕвгӕ Зымӕг ӕмӕ Ало-лай. Сӕ зӕрдӕты сын гуырын кӕны сӕрибармӕ, ахуырмӕ, царды бӕрзӕндтӕм тырнындзинад. Уый та, зӕгъӕм, ӕмдзӕвгӕ Скъолайы лӕппуйы ахуыр сӕ кӕны хӕларзӕрдӕ уӕвыныл, фӕлмӕн зӕрдӕ, фӕллой уарзыныл, хидарыны ӕгъдӕуттыл, зындзинӕдтӕй нӕ тӕрсыныл, ӕрдз уарзыныл. Ома, канд уӕззау царды нывтӕ нӕ, фӕлӕ ӕвдисы йӕ ӕмдзӕвгӕты ис оптимистон хъуыдытӕ. Йе мдзӕвгӕтӕ, йе мдзӕвгӕтӕн, сывӕллӕттӕн фыст ӕмдзӕвгӕты ис стыр, уыцы ӕмдзӕвгӕтӕн ис стыр хъомыладон ахадындзинад. Цы ӕмдзӕвгӕтӕ ныффыста сывӕллӕттӕн, уыдон Семеновмӕ гӕсгӕ адихгӕнӕн ис цалдӕр темӕйыл. Гъер зӕгъӕм, Семенов дзы рахицӕн кодта ӕртӕ циклы. Уыдон сты сывӕллӕтты тыххӕй фыст ӕмдзӕвгӕтӕ, ардӕм ахӕссӕм скъолайы лӕппу, лӕгау, фыдуаг, кӕмӕн цы. Ӕрдзы тыххӕй фыст ӕмдзӕвгӕтӕ уыдон дӕр бӕлвырд сты. Адӕмы зын зын царды уавӕртӕ кӕм равдыста, уыдон та сты сидзӕргӕс, алолай, мӕгуыры зарӕг, мӕгуыры зӕрдӕ ӕмӕ Хъуыбады. Ӕмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ардӕм ахӕссӕн ис ӕмдзӕвгӕ нӕ, фӕлӕ йӕ радзырд Дзӕбидыр дзуаны дӕр. Уый дӕр

такие стихи должны нравиться детям и легко им запоминаться уый дызӕрдыггаг нау хъомылгӕнджытӕ ӕмӕ ахуыргӕнджытӕ тынг хорз зонынц къоста тынг кӕй рахатыди ирон сывӕллоны миддуне ӕмӕ сӕ миддунемӕ хӕстӕгдӕр цы фӕуыдзӕн ахӕм уацмыстӕ саразыныл кӕй бацархайдта ӕмӕ ирон сывӕллон фыццаг къахдзӕфтӕ куы акӕны уӕд Ӕппӕты фыццаг, йӕ фыццаг ныхӕстӕ дӕр баст вӕййынц Къостайы уацмыстимӕ. Гиноги ногис, иу гӕды нӕм ис, кӕцы ирон сывӕллон нӕ сахуыр кодта ацы ӕмдзӕвгӕ, ӕвӕццӕгӕн ахӕм нӕй. Ӕцӕгӕйдӕр, афтӕ кӕй у, ӕмӕ ӕцӕгӕйдӕр зӕрдӕмӕдзӕугӕ кӕй сты, сывӕллоны зӕрдӕмӕ арф кӕй хизынц, уымӕн ӕвдисӕн ирон саби, мӕнӕ куыд загътон, афтӕмӕй хӕрз чысылӕй дӕр кӕй базоны Къостайы ӕмдзӕвгӕтӕ. Уасӕг, о уасӕг, уасӕг сызгъӕрин къоппаны, ноджыдӕр ма фыдуаг, ацы ӕмдзӕвгӕ тынг зӕрдӕмӕдзӕугӕ у, о рувас, Ма мӕм уас, о цӕрдӕг, о цӕргӕс, ма мӕм кӕс, о цъиусур, ма мӕм дзур. Ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Гъей, ацы ӕмдзӕвгӕ дӕр у тынг ӕнцон ахуыргӕнӕн ӕмӕ йӕ сывӕллӕттӕ уайтагъддӕр бахъуыды кӕнынц. Зӕгъӕм, ӕмдзӕвгӕ Гино. Сывӕллон йӕ къахыл цӕуынхъом куы фӕвӕййы, уӕд хӕдзары Гӕдыйӕ диссагдӕр, гӕдыйӕ диссагдӕр ӕм ницы фӕзыны, нӕ? Ӕмӕ йемӕ фӕхъазы, йӕ царм ын фӕивазы, фӕлӕ ма уӕддӕр гӕды уымӕй хъаруджындӕр вӕййы. Ӕмӕ сабийӕ йӕхи атонын ӕмӕ къонайыл йӕхицӕн хъарм фӕлмӕн кӕрцы мидӕг фӕфынӕй кӕнын йӕ бон фӕвӕййы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Ӕмӕ та йӕ сывӕллон ым дӕр ссары ӕмӕ йын зӕрдиагӕй фӕхъусы йӕ аргъӕуттӕм. Ома, ӕз ӕм ма ноджы цы зӕгъынмӕ хъавын, Ирон сывӕллон йӕ алыварс цы уыдта, Къостайы рӕстӕг цы сывӕллон хъомыл кодта, нӕ Феодоны цӕстытыл ауайынц абоны сывӕллонӕн дӕр ма. Ӕмӕ ацы ӕмдзӕвгӕйы фӕрцы хъомылгӕнӕг, ахуыргӕнӕг сывӕллоны базонгӕ кӕны ахӕм ӕмбарынӕдтимӕ, куыд къона, аргъау, аргъӕуттӕ мысын, кӕрц, хъарм кӕрцы хуыссын. Кӕсут ма, цы фӕлмӕн дзырдтӕ сты, цы хъарм дзырдтӕ сты, ӕмӕ сӕ сывӕллон фӕндайӕ ма фӕнда уӕддӕр йӕ зӕрдӕмӕ арф райсы. Ӕмдзӕвгӕ Фыдуаг Ацы, лӕп, ацы ӕмдзӕвгӕйы та лӕппу кӕрдзыныл кӕуы, ӕмӕ йӕ фӕнды, цӕмӕй йӕм мачи хъуса, мачи йӕ уына, уымӕн ӕмӕ йын, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ кӕрдзыныл кӕуын худинаг кӕсы. Мӕнмӕ афтӕ кӕсы, афтӕ йӕ ӕмбарын. Ӕцӕг лӕг суӕвынӕй фӕнды. Уый хъуамӕ хъаруджын уа, хъӕбатыр, ныфсджын, стонг ӕмӕ уазалӕн дӕр быхса. Ӕмӕ йӕм ам кӕд чысыл у, уӕддӕр нӕ йӕ фӕнды йӕ ӕгуыдзӕгдзинад ын суанг цӕрӕгойтӕ дӕр ма рахатой йӕ уый.

Ай сывӕллӕтты зӕрдӕтӕм фӕхӕццӕ уа, дӕ ӕмдзӕвгӕ, уый тыххӕй, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ уӕвы хъуамӕ адӕймаг уа хӕрз курдиатӕм тынг ӕххӕстӕг хъуамӕ уа, тынг ӕмхӕццӕ кӕна Ересы курдиат, сывӕллоны миддуне зонын, сывӕллоны миддуне ӕмбарын, ӕнкъарын ӕмӕ Сывӕллонӕн фыст уацмыстӕ се ппӕт сывӕллӕттӕм нӕ фӕхӕццӕ вӕййынц. Цӕуылнӕ, ома, кӕд сын сӕ фӕкӕсынц хъомыл адӕймӕгтӕ, уӕддӕр сӕ сывӕллон йӕ зӕрдӕмӕ нӕ райсы. Уымӕн ӕмӕ йӕм хорз нӕ кӕсынц, нӕ сӕмбары. Ӕмӕ уымӕн, зӕгъы Корзун дӕр, Владимир Корзун дӕр, зӕгъгӕ, Къоста ӕмӕ Ересы курдиат Тынг уыдис хӕццӕ, йӕм тынг кодта ӕмӕ тыхджын кӕй уыди йӕм уыцы курдиат. Къостайы сывӕллӕттӕ никуы уыдысты рох. Суанг тынг зын уавӕрты дӕр-иу куы уыди, уӕддӕр-иу бацагуырдта, уӕддӕр-иу сӕ ӕрымысыдис. Мӕнӕ ма кӕсут, Херсонӕй Цӕлыккаты чызджытӕм цы фыста. Сывӕллӕттимӕ дӕр дугъы уайын, хъазын, пурти курынӕй, ома фӕхъазын семӕ, Херсоны куы царди, зонӕм ӕй, хаст уыди ардӕм, уӕддӕр федтат, сывӕллӕтты нӕ рох кодта, ӕддӕмӕ-иу рӕстӕг ын-иу куыд йодти, ӕддӕмӕ рауади ӕмӕ-иу семӕ ахъазыди. Мӕ фысымтӕм ис авд сывӕллоны. Байуӕрстон сын кърандӕстӕ ӕмӕ тетрӕдтӕ ахуырцӕ кӕнын. Изӕры къардиуы былыл фӕзарӕм, райсом та балхӕн, райсом та балхӕндзыстӕм пурти ӕмӕ къуырынӕй дӕр хъаздзыстӕм, кӕсут-ма, ома хаст уӕвгӕйӕ дӕр иудадзыгдӕр сывӕллӕтты-иу ссардта ӕмӕ-иу ӕй фӕндыди семӕ йӕхи аирхӕфсын, стӕй, ӕвӕццӕгӕн ма йын-иу уыдон цыдӕр хъару лӕвӕрдтой, ныфсы хосӕн-иу уыдысты, иу сӕм йӕхи ивӕзта кӕддӕриддӕр. Ӕрмӕстдӕр сывӕллӕтты чинг тынг чи уарзы ӕмӕ сӕ миддуне сын хорз чи зоны, сӕ фидӕныл сын тынг чи тыхсы, ахӕм адӕймаджы зӕрдӕйӕ рацӕудзысты, уӕлдӕр цы рӕнхъытӕ бакастыстӕм, уыдон. Ахӕм уыд сывӕллӕтты уарзон фыссӕг Хетӕгкаты Къоста. Абон ӕхсӕнадон царды цӕуы стыр ивддзинӕдтӕ. Уыдонӕй иу у адӕмӕн сӕ химбарынад, сӕ мадӕлон ӕвзаг, сӕ равзӕрды историмӕ, культурӕ ӕмӕ ӕгъдӕуттӕм фылдӕр ӕргом здӕхт кӕй цӕуы, уый. Историйы цалх раст цыма фӕстӕмӕ зилы, афтӕ фӕкӕсы хатгай адӕймагмӕ. Ногӕй та ӕрхӕццӕ Къостайы дуг. Къостайы дугау ныр дӕр нӕ разы лӕууы фыст: «Цы уыдзӕн нӕ фидӕн, нӕ фӕстаг?» Цард домы, цӕмӕй Ирыстоны хъӕуты, Ирыстоны горӕтты ногӕй гом кӕна. ирон скъолатӕ. Кӕсут-ма, арӕзт ӕрцыди нӕ ахуырад ӕмӕ наукӕйы министрады барвӕндонӕй ирон национ ахуырады концепци. Уыцы концепцийы бындурыл байгом алайнаг гимназ. Уыцы концепцийы бындурыл арӕзт ӕрцыдысты алыхуызон ахуыргӕнӕн фӕрӕзтӕ ирон сывӕллӕттӕн, ирон скъолатӕн ӕмӕ темптимӕ гӕсгӕ, стӕй нӕ хицауады уынаффӕмӕ гӕсгӕ афтӕ зӕгъӕн ис, уагъд гом ӕрцыдысты канд алайнаг гимназ нӕ, фӕлӕ алыхуызон кълӕстӕ, полилингвалон кълӕстӕ ӕмӕ полилингвалон къордтӕ рӕвдауӕндӕтты. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ уый хуымӕтӕджы нӕу. Йӕ рӕстӕджы Тыбылты Алыксандр афтӕ дзырдта: Нӕ къахыл не слӕудзыстӕм, нӕ адӕмы ӕврӕнхъ никуы рацӕудзыстӕм, нӕ сывӕллӕтты сӕ мадӕлон ӕвзагыл куы нӕ ахуыр кӕнӕм, уӕд. Уый раст у. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ, ӕвӕццӕгӕн, ныридӕгӕн нӕ ахуырад дӕр йе ргом ацы хъуыддагмӕ раздӕхта. Бирӕ фӕндӕгтыл ауади Къостайы рӕстӕгӕй абонмӕ нӕ ахуырад. Уыцы фӕндӕгтӕ кӕм лӕгъз уыдысты, кӕм гуыргъахъ, фӕлӕ уӕддӕр размӕ тынг зыдта ахуырад Ирыстоны. Уӕддӕр размӕ цыди ахуырады фӕндаджыгыл размӕ цыдысты нӕ адӕм, ӕмӕ уыцы фӕндагыл стыр Арф бынат, арфӕд ныууагъта Къоста дӕр. Сӕйрагдӕр, ӕвӕццӕгӕн, ма Ересы хъуыддаджы Къостайӕн цы бантысти, уый у кӕй тох кодта, рухс, рухстауын куыст кӕй кодта, хицауады ныхмӕ, йӕ рӕстӕджы хицауады ныхмӕ кӕй тох кодта, уыцы тох уыди ахуырады сӕрыл, ӕмӕ йын кӕй бантысти бирӕ хъӕуты скъолатӕ байгом кӕныны байгом кӕнын. Зӕгъӕн ис ӕмӕ нӕ фӕсфер дард цы хъӕутӕ ис, иуым дӕр курдиаттӕм гӕсгӕ уыцы курдиаттӕ фыста иудадзыгдӕр хицауадмӕ ӕмӕ йӕ уыцы курдиаттӕм гӕсгӕ-иу бирӕ скъолатӕ гом ӕрцыдис. Фӕлӕ йӕ сӕйрагдӕр фӕллой цы у, уый у, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ ирон сывӕллӕттӕн цы уацмыстӕ ныффыста йӕ уыдон. Уыдоныл абон дӕр ахуыр кӕнынц нӕ сывӕллӕттӕ, уыдоныл абон дӕр ахуыр кӕнӕм мах нӕ бинонты хсӕн ирон сывӕллон дзурыныл. Къостайы бӕллицтӕй, хъыгагӕн, бирӕтӕ абон нӕма сыххӕст сты. Ӕмӕ мӕнӕ уыцы фарст Рдӕбон кӕй загътон, цы уыдзӕн нӕ фидӕн, нӕ фӕстаг, зӕгъгӕ нӕ, уый абон махӕн дӕр у риссаг, уымӕн ӕмӕ нӕ алфамбылай куы акӕсӕм, уӕд бирӕ хъуыддӕгтӕ ис, сагъӕссаджы нӕ чи ӕфтауы, ахӕмтӕ. Ӕмӕ сӕм хъӕуы, кӕй зӕгъынӕй хъӕуы, иудадзыгдӕр ӕргом здахын. Къостамӕ ис ахъаззаг фӕрӕз. Хъуамӕ нӕ алчидӕр арф хӕсса йӕ зӕрдӕмӕ искӕй знат. дунейы хӕрзтӕ йӕм хуыздӕр кӕса уарзондзинад. Къоста нын йӕ цыбыр, фӕлӕ удуӕлдай цардӕй равдыста, фыдӕбӕстӕйӕн куыд фыдбыллӕггад кӕнын хъӕуы, уый. Уымӕ гӕсгӕ мах абон Къостайы алыварс тынгдӕр ӕрбангом хъуамӕ уӕм йӕ идеалтӕ ӕмӕ йын йӕ идейӕтӕ хъуамӕ царды рауадзӕм. Уый уыдис цыбырӕй мӕ абон цы зӕгъын фӕндыди, уый иумӕйагӕй, фӕлӕ ма иухатт сидын, чи нӕм каст, уыдонмӕ, уыдон фылдӕр сты, ӕвӕццӕгӕн, ӕмӕ хъомылгӕнджытӕ, чидӕртӕ нӕм ныффыста ӕмӕ уӕ хорзӕхӕй ӕркӕсӕм уыцы курдиӕттӕм. Мӕн ахӕм фарста ӕрбарвыстой, Къостайы сывӕллӕттӕн фыстын уацмыстӕн ахуыргӕндтӕй аргъ чи скодта? О, хӕр ацы фарст ӕмӕ не ргом куы раздахӕм, уӕд мӕ фӕнды фӕнды ам цы зӕгъӕм хауыл кусгӕйӕ цы литературӕйы уӕ бон у спайда кӕнын, ома уый фӕрсы кӕй фӕнды бӕлвырддӕр базонгӕ уӕвын Къостайы сывӕллӕтты фыст уацмыстимӕ. Ӕвӕццӕгӕн ахӕм адӕймаг Ӕмӕ уын иуӕй зӕгъдзынӕн, тынг лыстӕг сӕ кӕй равзӕрстой сӕ зонадон куыстыты. Владимир Корзун, ноджыдӕр ма Лев Семенов ӕмӕ уымӕй дарддӕр ирон ахуыргӕндтӕй Хъантемыраты Риммӕ, ис ӕм ахӕм куыст, Ирон сывӕллӕтты литературӕйы рӕзты истори иуӕй-иу фӕрстытӕ, зӕгъгӕ, ссардзыстут ӕй Ясетинская филология, выпуск 3. Мин фарастсӕдӕ науӕдз фарӕстӕм азы уагъд ӕрцыди. Ноджыдӕр ма Семеновмӕ ис Коста Хетагуров о детях, ноджыдӕр ма корз у-мӕ творчество Костахи Тагурова для детей. Уый та мыхуыргонд ӕрцыди журнал «Вопросы детской литературы» зӕгъгӕ йӕ уым, ӕмӕ Иосы куыстытимӕ куы базонгӕ уат, куы сӕ бацагурат, уӕд кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бӕлвырддӕр базонгӕ уыдзыстут ацы хъуыддагимӕ. Ноджы ма фарст нӕм ӕрбацыди Ӕхсар.

Ӕмӕ ма мӕ фӕнды, кӕд гӕнӕн ис отыхса рӕстӕг ма нын и? Ис. Уӕд мӕ фӕнды цалдӕр машинаджы Къостайы тыххӕй бакӕсын. Уыцы машинӕгтӕ алкӕмӕ дӕр сты уыдзысты ӕхсызгон, уымӕн ӕмӕ адӕм афтӕ тынг уарзтой Къостайыл ӕмӕ йыл алыхуызон, чи зоны ма канд мысинӕгтӕ не сты, фӕлӕ ӕрхъуыдыгонд хъуыддӕгтӕ дӕр, радзырдты хуызы, ӕри ахӕм цыбыр цыдӕр этюдтӕ, афтӕ дӕр сӕ схонӕн ис. Ӕмӕ дзы иу ӕз бакӕсдзынӕн. Уый хуыйны Ӕз Къоста дӕн, зӕгъгӕ, нӕ? Кӕсут-ма, иу ахӕмы Къоста Куырттаты комы фӕцӕйцыдис ӕмӕ-иу хиппӕлой фыййауыл амбӕлд. Дӕ фос пирӕ уа, хорз фыййау, салам ын радта Къоста. Арфӕгонд у ӕмӕ дӕ фӕндаг раст уӕд, дзуапп ын радта куырттатаг фыййау. Дыууӕ лӕджы кӕрӕдзийы афӕрстытӕ кодтой, стӕй Къоста фӕрсы. Бахатыр кӕн, хорз лӕг, фӕлӕ кӕмӕй дӕ? Фыййау йӕ сӕрыл уӕлдӕр схӕцыд ӕмӕ хъалхуызӕй загъта: Кӕмӕй дӕм куы зӕгъай, уӕд ӕз дӕн Хетӕгкаты Къоста. Уӕу-уа! хинымӕры бадис кодта Къоста. Цымӕ нӕ мыггаджы сау Къостайы ис? Стӕй йӕ ӕз куыд нӕ зонын уӕд, ӕмӕ та ногӕй афарста фыййауы, фӕлӕу ма фӕлӕу, ӕмӕ Хетӕгкатӕй уӕд кӕй фырт дӕ? Кӕй фырт дӕ куы зӕгъай, уӕд Леуаны фырт. Мӕнӕ фыссӕг Къоста дӕн. Ды йӕ нӕ зоныс ӕви цы? Хорз, хорз, загъта бӕлццон. Къӕдзӕхдурӕй сыстад, йӕ цухъа адзӕбӕхтӕ кодта ӕмӕ уӕртӕ фӕцӕуы. уӕд ӕм фыййау фӕстӕмӕ хъӕр кӕны: Ды та чи дӕ, чи хорз лӕг? Нӕ зонын, хорз фыййау. ныронг ӕз дӕр Хетӕгкаты Леуаны фырт Къоста бӕргӕ уыдтӕн, фӕлӕ ныр нал зонын, чи дӕн, уый. Леуанӕн ӕз иу Къоста йедтӕмӕ нӕ зонын. Къостайӕ мидбылты зына-нӕзына бахудти ӕмӕ комкоммӕ бакасти фыййауы цӕстытӕм. Фыййауы цӕсгом фӕсырх, йӕ дзых хӕлиуӕй аззади, стӕй бынмӕ кӕсгӕ загъта: «Бахатыр кӕн, афтӕ мӕ фыруарзондзинадӕй!» Къоста бацыд фыййаумӕ ӕмӕ йӕ йӕ хъӕбысы ныккодта. «Кӕсут-ма!» Адӕм уыйбӕрц бирӕ уарзтой Къостайы, уыйбӕрц сын зынаргъ адӕймаг уыди, ӕмӕ ма-иу суанг ӕцӕгӕлонӕн дӕр фырбуцӕй сӕхи Къостайы хуызы равдыстой. Фӕлӕ куыд уынӕм, афтӕмӕй ацы ран нӕ бантысти Къоста лӕппуйӕн Къостайы асайын. Ам, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕрӕдыди. ӕмӕ дарддӕр. Фӕнды мӕ Къостайы мысинӕгтӕй, йе рцӕг мысинаг Къостайы тыххӕй цы мысинӕгтӕ уыди, уыдонӕй ма иуимӕ уӕ базонгӕ кӕнын. Мин фарасчъыды фӕндзӕм азы Ӕмбалты Цоцко уыди Ӕрыдоны хъӕуыхицау. Уалдзӕджы кӕрон Ӕрыдоны фӕсивӕд маевкӕ скодтой Бехъаны. Зӕрдӕрухс уыдысты, уалдзыгон куыстытӕ фесты, фӕстейы аззадысты ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ, фӕлӕ чидӕр кодта, Цоцко хъӕлдзӕг кӕй нӕу, уый. Ӕмӕ йӕ афарста, Цы кӕныс, Цоцко, цӕуыл ӕнкъард дӕ? Хъӕлдзӕгдзинад хорз у бӕргӕ, фӕлӕ сымахӕй мӕ маст нӕ бамбӕхсдзынӕн. Цалдӕр боны размӕ лабӕйӕ фыстӕг райстон. Нӕ Иры ном, нӕ зарӕггӕнӕг, мӕгуыр адӕмы сӕрыл тохгӕнӕг Хетӕгкаты Къоста тынг зын уавӕры ис ныртӕккӕ. Ӕз дыууӕ боны Рӕнджиаты Бӕбуимӕ Ӕз а-дыууӕ боны Рӕнджиаты Бӕбуимӕ цӕуын Лабӕмӕ. Чидӕртӕ арвыстой Къостайӕн се ххуысы хай, ӕмӕ хорз уаид, мах дӕр исты капеччытӕ куы амбырд кӕниккам, уӕд. Разы стӕм мах дӕр иууылдӕр, дзуапп ын радтой адӕм. Саламты Зазил фӕндон бахаста ӕхца ӕрӕмбырд кӕнын, бафӕдзӕхсӕм ахуыргӕнджытӕн, Дзугаты Иссӕ, Зӕнджиаты Мӕхӕмӕт ӕмӕ Ӕмбалты Дзыггынӕн, зӕгъгӕ. Ӕмӕ рынчын фӕрсджытӕ ӕрбаздӕхтысты фӕстӕмӕ кӕцыдӕр рӕстӕджы фӕстӕ, ӕмӕ Цоцко дзырдта, Къостайы зӕрдӕ куыд фӕцагайдта ӕрыдойнӕгты ӕрхъуыдыдзинад, уый. Раст цыма мӕн ис фӕлыгъдис, афтӕ ӕхсызгон мын у уӕ Тогда сӕм дзырдта Къоста, йӕ цӕссыг калгӕйӕ. Уӕд Цоцко ӕмӕ Бабумӕ уыдис Къостайы Дзӕуджыхъӕумӕ раласыны фӕнд, фӕлӕ йӕ йӕ хо Ольгӕ нӕ бауагъта, лӕмӕгъ кӕй у, уымӕ гӕсгӕ. Ацы хабӕрттӕ фехъуыста Хъуылаты Валодя ӕмӕ сӕ махӕн фӕфыста. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахӕм Къостайы тыххӕй махмӕ бирӕ ӕрцыди. Ӕмӕ гъер ацы мысинагмӕ куы ркӕсӕм, кӕй алкӕйы, алы ирон лӕджы зӕрдӕ дӕр, ӕвӕццӕгӕн ма фӕриссы ахӕм хъуыддӕгтыл, ахӕм хъуыддӕгтӕм хъусгӕйӕ. Къоста ӕцӕгӕйдӕр йӕ фӕстаг бонты зындзинӕдтӕ тынг бирӕ баййӕфта. Ӕмӕ уый ууыл хъуыды кӕнгӕйӕ дӕр ын абон мах хъуамӕ буц дӕрӕн нӕ мысӕм йӕ ном. Фатимӕ Хътуатовна ноджы иу фарстан ӕм ӕрбарвыстой. Мӕ мӕнӕ Дзусаты Ванда фӕрсы: абон хицӕн чиныгӕй мыхуыры рауадзын нӕй Къостайы сывӕллӕттӕн фыст уацмыстӕ? Хорз фарст у уый дӕр та. Хъыгагӕн, фӕстаг рӕстӕг ацы чиныг уагъд нал ӕрцыди. ома дзурын ныртӕккӕ мӕ лӕвар Иры сывӕллӕттӕн, зӕгъгӕ нӕ, уый мын ӕрдӕбон куыд бацамыдтам, афтӕ ацы уацмыстӕ иууылдӕр хаст ӕрцыдысты ирон фӕндырмӕ, ӕмӕ сӕ уым ссарӕн ис, фӕлӕ ӕцӕгӕйдӕр ныв, нывтимӕ йӕ рӕфтӕ хицӕн чиныгӕй хӕстӕгдӕр рӕстӕджы, хъыгагӕн, уагъд нӕма ӕрцыди ӕмӕ нӕ рауагъд